Croeso i Golwg ar y Bae, eich synopsis wythnosol o Hynt a Helyntion Senedd Cenedlaethol Cymru. Byddwn ni'n edrych ar cwestiynau'r Prif Weinidog, yn am- yn holi ambell i Aelod Cynulliad ac yn gweld yn gyffredinol beth sy'n digwydd yma o wythnos i wythnos. Wel, cwenstyniau i'r Prif Weinidog. Ond doedd y Prif Weinidog ddim ar gael, a Jane Houghton yn cymryd. Doedd Carwyn Jones wedi closi'r môr i fynd i'r Unol Daliaethau, ddim i weld pres, uh, rarlwydd Trump, ond i werthu Cymru i'r byd busnes yn yr Unol Daliaethau. A'r cwestiwn cynta oedd gin Andrew RT Davies, a ddoedd o'n gofyn am cwestiynu y tragedy ddigwyddodd i ferch bach a ddaru'r meddyg teulu gwrthod i gweld ti. Ond yr ateb um, gan Jane Hutt, wel, ydy hynny ddim yn cyfrifoldeb i'r Llywodraeth, a'r GMC sydd yn gyfrifol am hynny. So oedd yna'n llawer o newid o'r Llywodraeth ar hynny o beth. Wedyn, neidio i fyny i cwestiwn meddygol arall gan arweinydd Plaid Cymru, sef Leanne Wood. A beth oedd hi eisiau oedd i adael bobl ddoedd mewn sefyllfa um, o salwch i fedru ddefnyddio cannabis um, meddygol. Um, Dim llawer o ateb gan Jen Hutt ar hynny o beth chwaith. Di hynny ddim i fyny ni rfanu i'r yym Llywodraeth yn San Steffan. A'r cwestiwn dwytha gan arweinydd UKIP, sef Niv Hamilton, ac oedd o'n gofyn am y cwestiyna yn beth oedd wedi digwydd yn Llan Gennerch. Ateb Jen Hutt, diwm byd i wneud â ni. Llywodraeth Leol. A dyna pam mae Jane Hutt yna, mae'n ddwylo saff o ddim llawer o oleuni. Un mater y cefais i gyfle i holi y Gweinidog yn ei gylch oedd sut i ymgysylltu yn well efo'r diaspora Cymreig. Mae yna Gymry a phobl sydd â chysylltiadau efo Cymru yn byw ledled y byd, A dan ni'n gwybod wythnos yma, wythnos uh, gwyl ddewi, uh, bod na weinidogion yn, yn teithio'r byd yn, yn siarad efo hwn a'r llall ag arall, ond dwi'n credu bod angen strategaeth glir ar sut i wneud yn fawr o'r cysylltiadau rhyngwladol yma. Da ni'n gwybod er enghraifft bod Iwerddon yn arbennig o dda am wneud hyn. Mae'r Alban yn dda am wneud hyn. Dwi ddim yn credu bod ganddo ni strategaeth yn ei lle. A fel cadeirydd y grŵp trawsbleidiol Cymru rhyngwladol, da ni fel grŵp Yn gweithio ar draws y pleidiau yn benderfynol wthio'r Llywodraeth i, i ennill tir yn fan hyn, achos dwi'n meddwl all Cymru elwa. Chefais i ddim ateb mewn gwirionedd. Wel, yr wythnos yma yn y Senedd mae Plaid Cymru ymhlith pethau eraill wedi cael y cyfle i gael dadl uh, awr o hyd ar ddydd gwyl dewi a'r destun o'n dewis ni. A'r hyn benderfynon ni ei wneud a finna'n arwain y ddadl hon oedd edrych yn ôl ar ein, ar ein hanes ni fel cenedl, yn llwyddiannau ni a heriau sydd wedi codi yn y gorffennol, asesu lle dyn ni arni heddiw fel cenedl a trio gweld pa wersi y gallwn ni dysgu ar gyfer y dyfodol. Tri maes sonion ni'n benodol amdano fo oedd yr economi, iechyd ac addysg. Rywsut mae'n rhaid i ni gael uh, y Llywodraeth i osod y bar yn uwch, i fod yn fwy uchelgeisiol, a pha well cyfle nag ar Ddydd Gŵyl Ddewi i wthio am hynny. Ond wrth gwrs mae hwn yn gyfnod anodd yn wleidyddol i Gymru yn sgil y refferendwm yn ddiweddar. Dwi'n meddwl y gallwn ni fod yn falch iawn ac yn trafod hynny yn y gynhadledd o'r rôl mae Plaid Cymru wedi ei chwarae yn gwthio ac yn wel, tynnu Llywodraeth Cymru tuag ato ni ar yr angen i chwilio am sicrwydd i, i Gymru ar nifer o feysydd mewn perthynas â beth sy'n mynd i fod yn digwydd i ni uh, ag Ewrop yn y dyfodol. Mi fydd hynny yn thema amlwg heb os yn y gynhadledd yma.